Il-Ħadd it-tajjeb u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u din il-ġimgħa ninsabu fil-Qrendi fi Triq it-Tempesta. Isni għandi déjà vu. Hawnhekk konna ġejna, konna ġejna nagħmlu triq tagħna min ilu jsegwina kien format differenti imma jekk tiftakru kien hemm waħda mara li propju minn hawnhekk kienet qaltilna Tgħidu Bela Café? U aħna ġejna sinjura x'Bela Café ma titlaqa' qatt. U propju ħa mmorru nsibu lil din is-sinjura Catherine u ħa nagħmlu t-triq tagħna ta' din il-ġimgħa magħha. Tlaqna? Insellmilkom! Catherine! Tafna b'Café One!

Tnejn ħuti, wieħed il-kbir u l-ieħor ta' warajja. Qegħdin disa aħna. Tal-mustaċċi tal-mustaċċi der imqareb, ja? Dak it-tifel ta' ħija ta' Beni u din mara tiegħu Mary. Tieħu għalik jekk insaqsik ngħidlek xi ħaġa. Le, le, le, xejn. Li meta tara l-ħutek inti ħriġ tajjeb ħafna. Kemm hu kiesa. Mela, Catherine, ħad dawwarna dawra? Ndubru naqra. Ejja, sa. U lek dawra, u Inti l-ewwel post li ġejbna mhux il-bot minn fejn konna x'hemmhekk qegħdin hu. Le, ma aħna konna noqogħdu hawn stess. Inti kont toqgħod Wara wara dal hemm dak il-bini li hemm hemm. Hawn fejn hawn dan jisu razzett. Eh, x'kien hawn? Hawnhekk xejn ma kien hawn, kien hawn farmhouse hawn fit-Triq San Mattew u farmhouse oħra kienet toqgħod dar antika kienet toqgħod it-sija u kien hemm oħra fil-kantuniera. Il-bqija. Il-bqija ma kien hawnx triq dejqa u dil-pjazza kollha kienet siġar tal-ħarrub u ġebel u ħaxix. Baqgħet ngħi u nnutajtha mill-għodik. Dawk antik, dawk eh? għandhom naħseb over 400, erba fuq 400 sena. U fiex kontu, ek, kontu tilabu. Konna noħorġu nilabu, u x'ninnamraw dak iż-żmien. Nilabu bil-ħġieġ, insibu l-ħġieġ, immorru hemm ġol maqluba. Tal-ħġieġ, ma fimx.

U aħna nażlu n-numri biex nirbħu aħna konna tfal. Isma' hemm morru li jmiss, għax kien ħan nifqu għax ma tantx għandna ħin. Tlaqna. Eh. Isma, mela, għal saqsik daqxie. Għawnek, xkun xkien jisma? Għawnek, f'kull 21 ta' settembru kienu jamlu l-festa ta' San Mattew. Kienu jamlu qoddisa filgħodu, u mbagħad kienu jagħmlu fiera, kienu jiġu l-għannejja. Mbagħad maż-żmien bdew iġibu l-annimali, jibirku l-annimali ukoll. U kienu flaxija kienu jitellaw il-fnik, il-ħrif. U kienet tkun festa konna niġu hawn nilagħbu.

Di biċċa kappella li kien baqa' mill-knisja x'l-oħra kienet waqgħet. Eh? L-oħra kienet waqgħet bil-gwerra. U mbagħad bnew magħha u di baqgħet hawn issa rrestawrawha. Fi żmien kien hawn kappillan u kien beda jirrestawra l-affarijiet. U bħalissa tintuża meta ikun hawn xi ċelebrazzjoni ta' żwieġ, jinżlu jiffermaw hawn isfel. U vera sabiħa, eh? Vera sabiħa. U japprezzawa ħafna. Il-barranin, il-barranin japprezzaw ħafna. Ejja, issa fejn għodna? Issa l-maqluba? Jew. U le tinżil xem misfel mhux kam tiġbdu naqra. U sakemm Robinson Crusoe mm. qed jesplora. Ara ma taqax ta' wet. Ħafna stejjer fuq hawnhekk. L-iktar waħda li laqtitni għax qaltilna aħna eh, nistej. Mm. Li darba ntlit bl-ilma vera. Mela, di darba ntlit bl-ilma kienet għamlet ħafna ħafna xita u kienet intliet sa fuq kienet intliet bl-ilma. Damet ftit imma biex tiskula. Ma nofx eżatt. Ma ġranet jew sijat.

Min inniżżel xkora, min inniżżel basketta ċċarruta u ntellgħu r-rummin u kulħadd jiekol ir-rummin. Affaxxinanti meta n-natura tħalliha tagħmel li trid u tara xi ġmiel hawn u isfel, hux vera? Però issa s-siġar tar-rummin spiċċaw. Ma jidhirx li baqa' siġar tar-rummin. Għax issa ra ħarrub u qasab il-biċċa l-kbira li hemm. Inkomplu hi aħna tlaqna ħallu hawn il-dak. U issa li ħallewni kwiet se ntikom ftit sekondi tal-maqluba titkellem hi. Isimgħu daqsxejn xi ġmiel hawn. Xxx.

Mhux tiegħi, imma hawnhekk kien kollu ġebel u hawnhekk toroq ma kien hawnx, ma kienux bil-tarma ku hekk karozzi ma kienux jgħaddu xejn. kien jintużaw? Um, il-palazz, eh, le, dejjem kienu eh, jiġu jgħoddu ġo fih. Eh, imma aħna konna kienu jiġuna konna niġu ma tal-mużew, is-sibt u l-ħadd, speċjalment il-ħadd wara l-ofsinar, konna nintafaw bil-edemmek fuq il-ġebel u nilabu t-tombla U ngħidu r-rużarju, kienet tgħidilna r-rużarju superjura qabel nitilqu. Hmm. Ma mela, għalikom se nagħmlu. Aħna ħammorru, ngħidu r-rużarju, bosta miegħek, Intom, tiltaqgħu magħna nhar ħadd li ġej għal triq tagħna ieħor. Fakrukom biex tafsu xe. U like. U grazzi, grazzi. Thank you. Thank you. Naħibda. Sita best